Abusua memu akwaaba ɛba Dawson TV so. Wonim sɛ aha deɛ ɛɛ ɛfa yɛn apɔmuden ho, yɛn amanyɔsɛm ho ɛne yɛn asetena setire mu abrabɔ mu nsɛm deɛ aha na yɛdwene ho na yɛatumi afa mu aba. Enti hwɛ aseɛ hɔ ɔho subscribe button no adɔma no ɛwɔ hɔ fa nsa bɔ so ɛgye kɔn pɛ na kyerɛ sɛ wɔne Dawson TV abɛfa yɔnko. Me din de Barima Kofi Dawson na me ne me maame bi atwetwe nkɔmmɔ. Ɛyɛ awerɛhosɛm. Na Yɛn maame yi, yadeɛ korankoro aba abɛda ne so a kyerɛ sɛ wafa mu akoakoako a amane a wakɔ mu no, ɛsɛ w'ani nsɛ wo ka kyerɛ. Na ɔne Dawson TV atwetwe nkɔmmɔ. Na saa yadeɛ a ɛbɛdaa ne so a wakoako a ɛnkorɔ. Ɔse ɔnya firi ɛyɛ mango mu. Ɔdii mango ɛna nam so a ɔnyaaeɛ. Afei nsuo bi a ɔde dwareeɛ, saa nsuo no nso ka ho bi. Ɛna ɔsusu sɛ ɛma no anya saa yadeɛ yi. Na ma memfa wo nkɔ yadeɛ no mu abakɔsɛm kakra. 1985 ɛna apɔmuden adwumafoɔ ɛhuu yadeɛ deɛ ɛdi kan koraa ɛwɔ wiase ɛwɔ Nigeria man mu. na ɛno yɛ nip abaayewa a na wadi mfinhyia du mmiɛnsa ɛne obi nso a ɔyɛ ɔbaa nanso na wɔbɔ tuutuu bra ɛna wɔn ho saa yadeɛ yi ɛwɔ wɔn mu. Ɛfiri hɔ de ba ewiase nyinaa ko yadeɛ yi saa ahwɛ sɛ wɔbɛnya ano aduro nso bɛsi nnɛ yi wɔntumi nya ano aduro. Ɛno nti sɛ wɔbɛnya yadeɛ yi bi a na n'adwene ayɛ ne sɛ wawu awie Ɛno nti na yɛbɛdi mu nkɔmmɔ na yɛatie yɛ maame yi ɛne ne nsɛm a wɔka deɛ wafa mu wɔ yadeɛ yi mu ɛne afutusɛm a ɔwɔ ma yɛ. Yɛnkɔ mmra, yɛba a yɛbɛdi mu nkɔmmɔ. Yɛ m'adwene sɛ mɛkɔ me papa hɔ ɔbo ase. Afei mekɔeɛ no, mewɔ hɔ ara na me ti, me ti pae me saa. Bi a na mede asɔ me ho boɔ nso a, na m'ano mpara. Afei me me megye me ho ayɛ. Afei na mede ahyɛ sɛ ebi a ɛyɛ aduane bi a mekodie na agya fever bi akye me. Me ti no pae me saa ma me papa a mekɔtoo no ma me nnuro ma menom. Ɔno nso ɔyɛ ahaban te ahaban a ɔsɛ gye na fa wasam wɔ moma so. Mehwɛ hwɛ mehwɛ a na ntumi nkɔ. Afei na mese yɛ meya Mede hyɛɛ sɛ bi a kaka na ɛsɛ sɛ yɛ no, me papa maa me duro nso mede yɛ a ɛkɔ. Ɛduru anadwo a nkurɔfoɔ ada no, na me nso meyɛ wɔn ti, adeɛ kye a na atɔ me saa ara nti meyɛ m'adwene sɛ ɛnneɛ mɛsan aba mu na deɛ ɛrekɔ no ɛkɔ bɔne. Mebaa me kurom no, ɛkyɛe. Mewɔ hɔ ara na me ti asan aba na afei ananse agu me tiri mu nyinaa na wɔwowrɛɛ me tirinwi nyinaa na wɔde aduro Ɔmo sɛ adwareɛ akyi wokɔ a wo- wo- wotwa ne kyɛw sɛ wopɛ sɛ wote aduro no bi de yɛ wo ti. Ebi kyerɛ Pepsodent, ebi kyerɛ mu nkruma, nnuro bebree de yɛ a still no ara mekɔba a na mesan de kɔ hospital. Meba aseɛ no ɛno deɛ na m'ani na ɛkɔ. Ɛbɛgu me tiri mu no, ne nyinaa san bɛboa ano wɔ me moma so ha. Nti ɛhɔ no na na mede aduro yɛ yɛ mu ara. Ɛyɛ ananse. Ɛyɛ ananse no na ɛbobɔeɛ. Nti ɛbobɔeɛ na aba m'ani, m'ani wei. M'ani yɛ me ya, ayɛ kɔɔ. Duro na duro ne dwa me na mede baa hospital. Nti mekyerɛkyerɛ mu kyerɛɛ hospital eh, doctor no ɔse kɔ na kɔkyɛke wo mogya ne yɛnhwɛ. Ebi a na ɛwɔ wo mogya mu, yareɛ no koraa na ɛwɔ wo mogya mu. Mekɔɔe, kɔkyɛkee, kɔkyɛkeeɛ na ɔse memfa nkɔ Aseɛm. Mede baa doctor no hɔ no ɔse memfa nkɔ Aseɛm na mede kɔ Aseɛm. Ɔde kɔeɛ na agya ɔmaa no akonnwa tenaa so na ɔbisaa no kwan so sɛ, paper yi na ɛsɛ sɛ mefa mekyɛ wo na ɔgyeeɛ. Te sɛ yɛbaeɛ deɛ, na ɔntumi nkasaa ne ho sɛ bi a sei na ɔsɛ mɛba. Ɔkɔ na waba, ɔkɔ na waba. Nti ɛyɛ kakra no sɛ ɔne me bɛdi nkɔmmɔ. Yɛtete hɔ ara na ɔse, yɛayareɛ bi a yɛse yɛfrɛ no HIV, ɛno nti na ɛma ano nsɛ me. Nti megu me tiri ase no, ɛno ɛba a, ɛnsunsu nsuansoɔ bebree. Nti meyɛɛ no. Ɛnna ɔkaeɛ no, me ne no ampɛprɛ ho anyɛ yie. Mesuu pa ara, ɛfiri sɛ ɔno na ɛyɛ dɔkota, ɔno na ɛka sɛ sei a, ɛyɛ sei. Ɛnna me ne no te hɔ no ara na ɔse, ma me nsu, na yɛwɔ aduro a wobɛnom a ɛbɛtumi asosɔ so kakra. Nti ɔde aduro no maa me. kyerɛɛ me sɛdeɛ mesi nom no ne ade. Mekɔtoo mu dae, mebaa fie no mekɔ mebɛtoo mu da maanom. Ɛdeɛ nti na na wopɛ sɛ wogyae nom anaa woanom? Na deɛ nti a mama anom no, wɔde maa me no, menom bɛyɛ naawɔtwe pɛ na megyaa too mu. Na mentumi nnidi, na mentumi nyɛ hwee, mehyɛ dɛm, mesu saa. Nti megyaa aduro no nom na ma ɛma me maame me maame koraa kaa sɛ ah obi a wakɔ hospital akɔgye aduro aba nom yɛnhwɛ yareɛ no fala ba na me nso so na ɛyɛ me den ɛyɛ me den paa sɛ mɛbɔ me maame ama no na ɛyɛ me den nti na m'anwum a anwum a na meto a medi tumi sum ɛyɛ deɛ aduro deɛ gye sɛ awurade wobam gye sɛ yareɛ no nhu baabi ɛfiri na abɛyɛ me maame nso di m'abaayewa baako pɛ. Mekɔka wei kyerɛ no nso ɔnyɛ akokoɔduro. Mekɔka wei kyerɛ no a, ɔbɛyɛ no ayamhyehyeɛ nti mede bɛhyɛ me ho. Nso me kurom hɔ menni adamfoɔ. Mehu a mɔɔne mɔɔne na matwam na mekɔ. Afei me na afei aduro no megyaa nom no. Afei ama yareɛ no asan abɛyɛ mmɔɔ. Afei meso te ara na ɛte mennidi. Me maame mma me aduane kɔ a mentumi nni. Sɔre a masu saa na asɔre fam nso mekɔ assemblies ɛde bɛhwɛɛ me.

na yɛ sɔfo kaa sɛ daabi, ɔntena hɔ ma saa yareɛ wei ɛmma. Nti yɛ sɔfo baako ka kyerɛ maame sɛ ɔmfa me nkɔ sɔfo a ɔɔhye. Ɛna me maame se wɔn deɛ na same se nyame deɛ ɔmfa me nkɔ baabi nyame na abɛsa me. Ɛna anɔpa no ɔmaa me sɛ ɔde me ba hospital sɛ ɛna ɔde me ba hospital. Ɔse me me maame kora no ɔse ada no mete hɔ didi a me ho nso mamu no ahwe. Aduane kura me a mamu no ahwe. Ɛna ɔtwe ne yɛ hɔ nso me maame tontɔn nneɛma wɔ hɔ. Obiara metaa deɛ nti obiara ehunu. Ɛna ɔsɛ ɔkukuru me, ɔtwɛn me ara, ɔde me bɛwura store room hɔ na ɔtwe nsuo gu me so na ɔbɔ mpaeɛ ara na m'ani so tetee me. Saa tam so na me me mawo mmiɛnsa na me ba baa me last girl no wɔ hɔ. Ɔbɛhuu saa ɔsɛ me maame nwu, me maame awu anaa na me na me maame sɛ nka saa, nka saa sɛ wo maame awu na ɔtwɛn me Ɔde me baa store room hɔ na da ɔbɔ mu ɔde nsuo san m'anim hɔ ansa na ɔfrɛɛ me na meyɛ mm ansa na me ho kentene me nti anadwo no pɛ saa baa na ɔmo de me baa hospital a ɔmo bɛwo wɔ mpa ne de manhunu hwee me deɛ mehuiɛ ne sɛ mayere mpa deɛ mehuiɛ no mayere mpa no na ɔmo wowɔ me paneɛ na ɔmo wowɔ me pa nti mehu sɛ hospital hɔ no ayɛ sɛ nyame bie m'ani no mehu sɛ mɔkyere na nkurɔfoɔ wu a yɛde wɔn mo ɛɛkɔhyɛ fridge mu nti nɛɛsini wei baa me sɛ mempene ma no wɔ me paneɛ no wei ba no sɛ mempene ma ɛhɔ yɛ gidigidi nti ɛma ɔmo wowɔ me paneɛ no rough rough ma me saa de mbɛ mu ma ayɛ keka keka keka keka meba koraa manhunu hwee mehu yɛ no sɛ meda yɛ store room hɔ a yɛakyekyere me nsa na meka kyerɛ maame sɛ wɔnyi me nsa na ɔse sɛ meyi wo nsa a wonyɛ gidigidi a nso daabi menyɛ sɛ ne mate sɛ kɔm de nso wode ma me nsuo na ɔma nti wɔntumi nsa nti meyɛɛyɛ a na ɔsane baako na mea mede me nsa ɔsane na mete hɔ na mesɛ ante adɛn na ɔse hwɛ adeɛ a mahu ayɛ ne nɛ nso mayɛ dɛn ɔse hwɛ nyame nko anka wuwu ɛm so o ti yaleɛ no a na ɔsɛ ɔhu ne ɛyɛ ɛtwa hwe sɛ yɛ hwe yɛ bɛkɔ ɛm ti hɔ na mmerɛ no na ɔmaa me sunsun na ɔbɔ sɛ obi a ne no mu adura kyɛ nti ɔma me na me maame nso so no ɔyɛ obi a ɔka asɛm a ɛbɛ ada no me ne ne wɔ hɔ a na ɔsɛ wonyi ni sɛ wo yaleɛ wo maame wo papa yere na ɛde maa wo na me sɛ ne papa yɛ ɛwɔ mu sɛ ne ɔne me nka deɛ ebi sɛ ne ɔpere agyapadeɛ ɛma ne mma nti me me kɔ kaa ho saa no na ɔmfa me nsɛ nyɛ akwadworɔ koraa ɛna ɔtumi ne me ko so memfa ho Ɛɛ me papa fie na maba. Nti me maame no ka kyerɛɛ me sɛ ɛneɛ yareɛ no me maame no na ɛde maa me firi sɛ mehwie me nsuo a ɛsi hɔ a me mɛkɔ akɔ dware no na ɔno redware na me megyina nsuo no ho a metumi kɔ dɛm. Nti maame no nso na ɔwɔ yareɛ no bi ɔno nso wɔ firi mu ɔwɔ sɛ ɔbɛtumi de afa nsuo mu ɔbɛtumi de afa aduane mu. N'adeɛ baako pɛ a ɔde maa me Ɛyɛ Satan a mango aba na ɔde maa me a medii no wɔ n'anim hɔ a mebɔ mpa ebi sɛ medii no. Adeɛ a medii wɔ n'anim saa no yɛ amango. Sɛ me maame ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ me maame na ɛde maa me na ɛyɛ me nwanwa. Me maame sɛ ɔka nsɛm a ɛba mu. Ɔso daeɛ koraa na ɔyi kyerɛw a ɛba mu. Nti megyee no diiɛ sɛ me maame no na ɛde yareɛ no maa me ɛfiri sɛ na adwene bɔne aba ne tirim ɔka kyerɛ me sɛ efie no deɛ me medi nka ho nti no ɔma me ntena ha na obɛdi m'ani akɔpɛ sɛ metu ampa nso nti na ɔne me nte fine na ɔne me nyɛ fine koraa nso mefiri adwuma ba na mekyia no a ɔnye so nti mayɛ mafa mu deɛ nti me a mehwɛ situation na mewɔ mu na metie na ɛyɛ me ya no nti meda ne ade me ne bɛrima mekɔe me ne bɛrima baako pɛ ɛna na ɛwɔ hɔ ama me papa ketewa koraa mede ne kɔkyia no nti no Mente aseɛ ɛkwan a ɛfaa so a menyaa saa yareɛ no apart from me kunu a me ne no woo me mma yi a barima baako pɛ na me ne no kɔ tenaa hɔ a mefiri hɔ baeɛ nyɛ saa a na awerɛhoɔ nso asan aba yareɛ no deɛ ɛwɔ hɔ metumi kɔ hospital na yɛ proof kyerɛ sɛ yareɛ no wɔ hɔ a menom aduro no na anom aduro no a ɛyɛ aduro no boa paa wonom a ɛboa wo a.
Wɔn ankasa yɛkɔeɛ a yɛkɔ tieeɛ no, mahu sɛ wo ho adwiri. Na wohwɛ yɛ maame yi haw a wafa mu, ɛne atete a wakɔ mu, ɛne yadeɛ ɛda ne so a, wahu sɛ awerɛho. Na maame nka wɔn abakɔsɛm bi kakra. Ewiase mu nnipa nyinaa afe mpem mpino ne aduonu mmienu, 2022, ɛna ɛbɛtɔ dwa World Health Organization kyerɛ sɛ nnipa mako mako 39 million ɛboro Ghana dodoɔ so mpo na ɛwɔ saa yadeɛ bi wɔ wiase. Na wohwehwɛ mu a, na wotumi hu sɛ yadeɛ no ɛwɔ soro. Ɛno akyi, sɛ wohwɛ aman ahodoɔ a yadeɛ yi ɛwom paa a, ewiase nyinaa South Africa na ɛdi kan, ɛyɛ 7.5 million. Wɔn firi hɔ a, Mozambique na ɛtɔ so, ɛno nso yɛ 2.2 million. Na ɛno akyiri yɛakɔ India. Ah, obi sɛ, hey, India. Yes, India. HIV yadeɛ no, ebi wɔ hɔ. 2.1 million people ɛna ɛwɔ saa yadeɛ yi. Wokɔ Nigeria. Nigeriafoɔ nso 1.8 million ɛna ɛwɔ saa yadeɛ yi. Ɛno akyiri, wowura mu aman hodoɔ so nyinaa no a, dadeɛ yi te aseɛsie no, ɛduru baabi a, na wohwɛ yɛ man Ghana mu na ade w'ani abu sɛ yɛn nso yɛdeɛ mu te sɛn. In fact, sɛ wobɛpie Ghana ha a, baabi a yadeɛ no mpɔmpɔnsoɔ kɛseɛ paa ɛwɔ as of the year 2022 a nhwehwɛmu kɔɔ soɔ no, na ɛyɛ apueɛ mantam yɛ eastern region wɔn mu kura two point eight percent ɛno akyi western region ɛyɛ two point seven percent na greater accra yɛ two point five percent ɛkyerɛ wɔ sɛ hiv yareɛ no ɛwɔ hɔ na yɛtumi nya firi mango mu anaa in fact nhwɛmu akyerɛ sɛ yɛntumi nya saa yadeɛ ɛfiri aduane di mu Nti yɛhu sɛ yɛn nuabaa no nsɛm a na ɔreka no, ɛne nhwehwɛmu a ɛda hɔ no, ɛnhyɛ da nkɔ. Ɛno akyi, nhwehwɛmu nso da adi sɛ mmoawa yi yɛ mmoawa bi a wɔntumi ntena nsuo mu. Nti ɛyɛ dene paa sɛ nka yɛn nuabaa yi bɛtumi adware nsuo na ɔbɛnya saa yadeɛ. Na ɛneɛ na yɛbisa yɛn ho sɛ, ɛhe ne firi? Nea wo nso wosusuo no, fa to comment section no ase na yɛn nyinaa yɛni ho nkɔmmɔ. Dawson TV, yɛbɛsɛ ahyia bio. Makra.